Um, helo, croeso. Diolch o galon i chi gyd am, am ddod yma. Um, meddwl dot org nath estyn y gwahoddiad i fi gadeirio y sgwrs yma, felly diolch yn fawr iawn um, iddyn nhw. A jyst i chi gael chydig bach mwy o wybodaeth am meddwl dot org gan ei fod nhw yn wefan dra newydd felly. Gafodd ei sefydlu ym mis Tachwedd 2016 a'i lansio yn Eisteddfod yr Urdd y llynedd. Yym, mae'n cael ei redeg gan tri aelod arweiniol, a dwi'n gweld Sophie yma hefo ni, haia Sophie, um, a hefyd grŵp ehangach o wirfoddolwyr um, sy'n cynorthwyo gyda llu o wahanol dasgau, er enghraifft uh, cyfieithu um, a digwyddiadau, mynd i ddigwyddiadau ar ran meddwl.org um, yn ôl yr angen. Um, a meddwl.org ydy'r wefan gyntaf erioed i ddarparu gwybodaeth a chefnogaeth iechyd meddwl yn gyfan gwbl yn y Gymraeg. Felly mae niol chi yn bersonol yn enfawr iddyn nhw am hynny. Um, erbyn hyn mae'n debyg bod yna dros hanner cant o unigolion wedi cyfrannu um, at y wefan um, mewn cyfnod byr, felly mae hynny yn, yn wych. Felly, um, a maen nhw wedi bod yn, yn cyfrannu drwy um, rhannu dros 90 o flogiau, darnau barn, fideos, cyfaliadau neu gwaith creadigol, um, a mae hynny yn cynnyddu yn ddyddiol, um, sydd yn brawf wrth gwrs bod unigolion yng Nghymru, a thu hwnt, siwr o fod, um, yn cael budd o ysgrifennu ac o ddarllen um, yr hyn sydd ar gwefan meddwl.org. Um, fel rhan o ymdrech yr Eisteddfod Genedlaethol um, i gynnal a hyrwyddo digwyddiadau lles, gofynnwyd i meddwl.org drefnu sesiwn sy'n canolbwyntio ar yr effaith yma o ddarllen ac ysgrifennu um, ar iechyd meddwl unigolion. Um, felly mae'n diolch ni gyd a, um, ac hoffwn ni ddiolch ar ran meddwl.org i'r pwyllgor llun um, am y gwahoddiad um, i roi chmod, lle i drafodaeth mor anhygoel o bwysig. Wel, dyna ni. Mae gennym ni dri yn fama, um, yn dawel ar hyn o bryd, ond ddim am rhy hir. Um, na i gyflwyno nhw i gyd i chi rwan. Mae'n siŵr o fod bod ambell un yn gyfarwydd i nifer ohonoch chi'n barod. Mae gennym ni Angharad Gwyn yn fan hyn. Um, Angharad wedi cael ei magu yn ardal Aberystwyth, um, bellach yn byw yng Nghas Newydd, mm -hmm. felly a local girl um, erbyn hyn. Um, diolch Angharad. Mi nath Angharad gyfrannu at cyfrol um, tair blynedd yn ôl sydd yn anhygoel meddwl, sef um, Gyrru drwy storom. Um, yna deg unigolion wedi cyfrannu um, a, um, i, i, at hwn felly, um, a gyngharad yn un ohonyn nhw. Felly mi ddioddefodd angharad a, um, o gyflwr anorexia a treulio cyfnod yn yr ysbyty a troedd angharad yn yr ysbyty, hmm. nes di gadw dyddiadur yn do. Um, a wedyn yn defnyddio'r dyddiaduron hynny i greu llythyr wedyn ar gyfer um, y gyfrol. Felly croeso mawr i ti, Angharad. Um, Sarah um, Gibson yn fan hyn, um, wedi cael ei geni a'i magu yng Nghaerdydd, ond bellach, dych chi'ch dwi wedi gwneud swaps. Do. Felly mae ma, ma Sarah bellach yn ardal Aberystwyth um, ac yn newydd edurwraig i BBC Cymru Fyw a wedi diodde o gorbryder ar ôl geni ei trydydd

um, sy'n cynnig triniaeth, cefnogaeth ac ôl ofal i bobl sy'n dioddau bob math o ddibyniaethau um, ac ymddygiadau niweidiol eraill, yn ogystal â rhoi cefnogaeth i'w teuluoedd. Um, a hefyd, swn i'n hoffi llongyfarchu am ddathlu chwe mlynedd ar hugain o sobrwydd um, yn, yn ddiweddar, a diolch a chroeso i chitha hefyd. Um, felly dyna'r cyflwyniadau allan a ffor. Mhm. Ewn ni ati. Um, Anghara, os ga i ddechrau hefo ti, o'n i'n sôn am gyrru drwy storom. Um, ac o'n i'n meddwl ar y pryd pan o'n i yn, yn golygu um, dy waith di, um, jyst yn meddwl, ti'n modd, Pa mor fuddiol oeddo i ti ar y pryd, felly cyn cyfnod Gyrru Drwy Storm, pan oeddet ti'n mynd trwy'r broses yna o wella yn yr ysbyty, pa mor fuddiol oeddo i ti'n bersonol i gadw dyddiadur felly? Ie, oedd e'n fuddiol iawn, achos ti'n mynd trwy pob dydd, a mae eisiau gymaint o meddyliau gwahanol, a mae eisiau gymaint o um, pethau'n digwydd, a pethau ti angen trio neu synwyr o. A o'n i'n chwilio ar diwedd pob dydd, o'n, os o'n i jyst yn cael y siawns i sgwennu e lawr a trio trefnu y meddyliau, trefnu beth yn digwydd yn, y, sort of, yn pen fi ar y pryd, oedd e'n oedd e yn brofiad positif i fi. A ni'n trio wedyn sgwennu ar diwedd pob um, penod, o'n i'n trio sgwennu rhywbeth positif, felly dyfyniad neu o'n i'n neud lot o rhestri, o'n i'n chwilio bod rhestri'n rili really effeithiol, o'n i'n neud rhestri o be o'n i eisiau neud pan o'n i'n well a pethau o'n i moyn lle fydden nhw moyn mynd a pethau fel la. A um, do, chwiliais i am brofiad Fel, fel targedau ti'n feddwl Lwen, yeah. ie? Fatha, neu rhestru fatha targedau, pethau i ti, i, i cyrraedd felly yeah, ar ôl gwella? Pan o'n pan o'n i yn y llefydd rili really tywyll a o'n i ddim eisiau gwella a oedd e'n a oedd e'n rhy galed. So weith, lot o weithiau yn, yn, mewn dydd oedd pethau ni gorfod wneud fel um, cael y bwyd o trwy trwy na pethau fel la. Oedd e'n o'n i angen rhywbeth i, rhywbeth solid ar bapur really, i helpu fi i gofio pam o'n i'n rhoi fy hunan trwy mm. popeth a to stuff fel mini Paris a cael ci a um, beth arall. O, oh, ymuno fo cwr a so just stuff bach fel a, a mae fe just yn helpu ti i goroesi y, y darn y galed na. Dwi'n cofio, ddath hynna stick yn fy meddwl i bod ti wedi rhoi, a ti wedi sôn am hynna yn gyrru dros doron, bod ti wedi eisiau ymuno efo cwr, a nes ti wneud hynny'n do. A mi ganodd y cwr, oedd o'n moment emosiynol iawn i fi, eb sôn amdano mm. ti angharad, mi ganodd y cwr yn ystod lansiad gyrru dros doron, a dwi'n cofio meddwl bod ti'n eneth anhygoel o ddewr ac arbennig iawn. Um, Mae profiadau pawb yn wahanol, wrth gwrs, Angharad, ond bysa ti'n awrgymell pobl eraill i wneud hynny, chod, i gofnodi hmm. temladau drwy ffurf dyddiadur? Ie, yeah, bysen. Yn, yn wedi pobl ifanc, fi'n credu. Fi'n credu bod, tymod, mae'r stigma o iechyd meddwl, mae ma, ma, ma wedi gwella lot, tymod, mae pobl lot mwy, mwy blaengar yn siarad amdano fe, ond fi'n credu weithiau, os ydych chi rhoi e ar bapur, mae fe'n neud e llai brewychus i ti, achos ti'n mae dy ti bach mwy o pŵer dros dy fe, a wedyn falle ti'n allu di fynd ar y ddiad na i athro, athro neu athrawes mewn ysgol ti'n teimlo fel ti siarad i, neu, neu rhiant neu pwy bynnag. A fi'n credu bod just rhoi e ar papur yn helpu ti i sort of, gweithio mas tymod, fel trigger points a pethau felly. Tymod, a fi'n... Trefn ar y meddyliau yeah, felly. Ie, yeah, fi'n credu. Um, Tymod, pan dyn ni yn sôn am rhywbeth fel gyrru drwy storm, um, neu hynna'n gofiannau fel raslas bach a mawr, um, ganddoch chi Winford, neu'r neu um, y fersiwn Saesneg, ie? Ydy hwn, No Room to Live. Um, dwi'n gwybod bod chi'n defnyddio, da chi wedi sôn wrtho i o'r blaen bod chi'n defnyddio hwn yn eitha aml um, hefo pobl sy'n data chi i'r stafell fyw. Um, a hefyd, yn fwy diweddar, diweddar iawn, mae Malan Wilkinson um, wedi cyhoeddi hunangofiant um, rhyddhau'r cranc um, hefyd. Um, a mae yna ar draws y blynyddoedd, mae yna llu o gyfrolau neu nofelau wedi cael eu cyhoeddi. Um, a dwi'n meddwl yr un sydd yng nghyffwrdd i, neu nath yng nghyffwrdd i, deg mlynedd yn ôl, teimlo bach yn hen wrth ddeud hynna. Ond hwn, dwi, hwn wedi aros hefo fi um, wrth fy nagra i gan um, Angharad Thomas. Pan mae'r dirllennydd yn, yn codi llyfr o ddiar y silff, hmm. Sara, um, profiad personol fi ydy dwi, mae'r dewis yna gen i, os ydw i eisiau rhoi fy hun trwy hynny, os dwi'n ddigon cryf hmm. i ddarllen hwnna neu beidio. Ond o ran erthyglau, um, yn, um, to, fatha rhai ti'n sgwennu dy hun, neu blogs, neu, neu beth bynnag, falle bod yr darllenydd, dyn nhw'n gwybod be ydy'r cynnwys. Ydy hwnna'n beth, tywed, os yna gyfrifoldeb ar y cyfryngau i roi rhyw fath o, um, chwedi, i ragrybydd, falle, um, cyn bod nhw'n yn dechrau ar y darllen, neu beth ydy deimladau di am hynna? Um, yn hymladau yw, uh, yn dod o brofiad personol ond hefyd fel newyddiadurwr, mae lle gynmau ddau ddwy ffordd o edrych ar hyn. Fel newyddiadurwr, yn dyledswydd i ni yw i sicrhau bod y wybodaeth mwyaf cywir um, ac amserol yn cael ei roi i'r darllenydd. Beth sydd yn gallu bod yn anodd ydy mewn sawl achos llys neu mewn um, achos am sôn am ryfel, mae'r wybodaeth yna'n gallu bod yn amrwd ofnadwy ac mae'r cynnwys yn gallu bod yn um, yn gallu peri loes i unigolyn wrth i ddarllen e. Um, ac yn sicr pan es i drwy awyr meddwl ar ôl cael y, y trydydd plentyn, fe ffindes yn hun yn methu troi at erthyglau newyddion, achos o'n i i ryw raddau wedi gwneud y penderfyniad bod fi angen gwarchod yn meddwl drwy beidio â chymryd mwy o'r wybodaeth yma arna fi fy hun a'r straeon yma, achos mi oeddwn i'n gallu eu dehongli nhw mewn ffyrdd gwahanol erbyn hynny oherwydd yr hyn o'n i wedi i, i brofi. Ond fel newyddiadurwyr, dwi'n meddwl bod rhaid, um, a mae disgwyl i ni fod yn onest ynglyn â'r straeon dyn ni, dyn ni yn, ei, um, yn ei sgwennu. Fodd bynnag, fyddwn ni'n credu bod pobl yn enwedig um, a gymys, falle gymryd Cymraeg o bosib ddim yn hoff iawn o'r teulu brenhinol, ond dwi'n ffeindio bod yn enwedig ers bod y teulu brenhinol y to ifanc wedi cymryd arnyn nhw hunain i hyrwyddo um, gwasanaethau a'r drafodaeth ynglyn â iechyd meddwl, dwi'n sicr wedi Dwi'n meddwl bod o bosib um, y ffordd mae newyddydureth yn, yn sgwennu ynglyn â pethau nawr, bod e wedi dechrau newid. Dwi'n meddwl bod ni bach o'i sensitif i feddyliau pobl erbyn hyn, ond eto ar y llaw arall, allwch chi ddim um, rhoi siwgr ar bilsen mor anodd i'w llyncu ydy newyddion go iawn o ddydd i ddydd. Felly mae yna ddeoliaeth yn, yn y fi fyna yn bersonol bod fi'n ffindo bod fi'n gallu darllen um, a mod i dal i fod yn penderfynu o droi dros, dwi'n cael diwrnod da, bod fi'n bo' fi ddim yn darllen yr erthygl neu'r nofel yna, fel ti'n deud dy hun. Ti'n ti neud y penderfyniad dros ti dy hun os wyt ti'n mynd i fod yn caniatau i'r stori yna fynd i dy feddwl di. Um, dwi'n ffeindio i fel yna, ond ar ddwrnod arall na, dwi'n problem o gwbl. Ond ie, yeah, dwi'n meddwl bod newydd y direth yn bach fwy sensitif erbyn hyn o bosib. Mae'n ddiddorol clywed um, dy brofiadau personol di bod ti wedi methu dysgu a darllen. A dwi'n cofio cael sgwrs hefo um, awdures um, o'r blaen, Caryl Lewis, ac oedd hi'n deud bod hi wedi methu a bod yn greadigol o gwbl, bod hi wedi methu sgwennu. Felly, twod, mae profiadau pawb yn, yn hollol unigryw nhw hyn, yma. Dwi'n meddwl bod hynny'n andros o bwysig i, i gofio yn dydy. Felly drwy'n mond deud be mae, be mae hi'n ei fo wedi bod drwyddo fo felly. Be dwi'n ffindo ar hynny bod pwer mewn geiriau. Felly, ar adegau pan wedi cael diwrnod gwael, mae'n um, chymod, sôn am wefannau cymdeithasol, pa mor niweidiol maen nhw'n gallu bod weithiau pan chi'n edrych dros yr hyn sydd yn cael ei rannu ar wefannau cymdeithasol. Fodd bynnag, pan dwi'n ffeindio yn hun yn mynd arnyn nhw, a bod nhw rhywun wedi rhoi jyst un frawddeg bach positif, mae'n gallu newid y meddwl i fel yna. Jyst o, fewn darll o, o fod yn darllen un brawddeg ynglyn â... Mae'n ma, ma meddwl yn gallu newid a dwi'n gallu meddwl yn bositif jyst o ddarllen pump gair mewn brawddeg. Felly mae'r ma grym yna, mae'r pwer gan y geiriau. Um, awn ni falle bod angen mwy o hynny yn y Gymraeg, achos yn sicr mae'r ma brawddeg yna yn y Saesneg am fwyaf. Ni'n sôn am bod math o wahanol fathau o lenyddiaeth yn fan hyn yn dydyn, nid yn unig llyfrau wedi cael eu cyhoeddi, ond gwefannau, um, taflenni gwybodaeth, falle chod, blogs ac yn y blaen. Mm. Wynffordd, pan mae pobl yn dod ata chi, falle i'r ystafell fyw yng Nghaerdydd, um, pa fath o gyngor dych chi'n ei rhoi ar pobl sydd yn, sydd yn mewn man tywyll iawn o ran ble i droi, um, chwed, hynny di be dych chi'n cynghori nhw i ddarllen neu ddim i ddarllen, falle? Uh, da ni'n trio bod reit ofalus dweud y gwir a, a peidio a gymell nhw i ddarllen rhyw lawer. Mae meddyliau nhw wedi cymhlethu gyda pob math o feddyliau negyddol uh, a da ni ddim eisiau chwanegu at hynny. Da ni'n gofyn iddyn nhw, er enghraifft, uh, gwmpasu a deall paradox ildio i ennill neu mae'n jôc yn y stafell fyw, surrender to win de, nid y win yma, ond uh, i lwyddo de, uh, ildio i lwyddo. Mae'r ma, ma, ma gallu i ddal dau eitha ynghyd mewn un llaw a gwneud synwyr perffaith ohono fo yn rhywbeth anodd iawn i bobl am gyffred, yn te. Um, Mae hi'n daith o hunan-adnabyddiaeth yn aml iawn. Be sy'n dod â pobl i ystafell fyw ydy nid y dioddefaint corfforol, nid y problemau emosiynol meddyliol er bod hynny yn cyfrannu rhywfaint. Ond yn y pen draw, be sy'n dod â nhw i chwilio am help ydy y sylweddoliad bod gynnyn nhw ddim syniad pwy neu be ydyn nhw. Ein problem fawr ni yn y gorllewin, dwi'n meddwl, ydy bod ni ddim wedi deall, er mwyn bod yn llawn ddynol, er mwyn cynnal, cyrraedd yn llawn botensial, bod rhaid ni gofleidio ochr ddu yr enaid, a nid rhoi perfformiad ymlaen, be da ni'n feddwl mae pobl eisiau weld yno ni, be da ni'n feddwl mae pobl eisiau glywed gyda ni. Salwch y meddwl ydy o, y meddwl negyddol a'r holl bethau da ni'n bwydo i mewn i'r meddwl hwnnw. A dyna pam mod i'n galw y cyflyrau yma yn mam-yddiaeth i raddau llai dad-yddiaeth. Mae'r niwed pennau yn digwydd fel rheol yn y naw mis cyn i chi gael eich geni i fyny at chwech oed. Dyna lle da chi'n cael ych byd olwg a dyna sut da chi'n deall be da chi'n feddwl y da chi. A mae na rhywbeth yn digwydd yn ych arddegau sy'n cadarnhau rheini. A wedyn, o gwmpas pedair ar bymtheg, ugain, un ar hugain, rhyw grisis, rhyw ddigwyddiad go sylweddol adeg hynny sy'n concritio'r rhain yn eu lle. A dyna ydi'ch sgript chi wedyn, yn aml iawn yn ddiarwybod, dach chi'n actio allan y sgript yna. Fy sgript i oedd nad oes 'na ddim pwrpas i fywyd. Ddos i'r sylweddoliad hwnna o gwmpas chwech oed. I fyny at chwech oed, o'n i'n chwibanu lle bynnag o'n i'n mynd. A fedrwch chi'm chwibanu a bod yn drist. Ond mwya sydyn mi stopis i chwibanu, a meddwl petha negyddol, isio niweidio fy hun, ac isio marw mewn gwirionedd. Ac os dych chi'n gofyn y cwestiwn i'r credoau craidd 'ma sydd wedi plannu yna chi, os 'di hynny'n wir be mae o'n ei olygu, wel, os ma', os 'na ddim pwrpas i fywyd, os 'di hynny'n wir be ma' hynny'n ei olygu, wel, oes 'na'm pwrpas i mi drio? O reit, os oes 'na'm pwrpas i mi drio, os 'di hynny'n wir be ma' hynny'n ei olygu? Wel, oes 'na'm pwrpas i mi fod. Wel, o'r gorau, os oes 'na'm pwrpas i ti fod, os 'di hynny'n wir be ma' hynny'n ei olygu? Wel, 'sa waeth mi ladd fy hun. A dyna ydi pob dibyniaeth mewn gwirionedd, ydi ymdrech i ladd 'i hunan, ma' nhw wedi 'i ledaenu yn ara deg dros gyfnod maith, ond rhywle ar hyd y bait ma' nhw 'di colli'r awydd i fyw. A'n dyletswydd ni 'di ffindio allan be ydi'r peth yna sy 'di gneud y bywyd hwnnw ddim gwerth i fyw, Yym, chi'n gwybod, pan mae dyn ifanc yn meddwi cyn mynd i barti, mae o'n trefnu pethau fel bod dim rhaid iddo fod yn fo'i hun yn y parti, yndi? Y cwestiwn ydy nid pam bod o'n yfed, cymeryd cyffuriau neu niweidio'i hun, beth bynnag, does 'na ni ddim diddordeb o gwbl mewn pam bod nhw'n yfed. Da ni'm yn sôn am hynny yn y stafell fyw. Y cwestiwn ydi pam bod o'n teimlo rheidrwydd i ddianc rhag ei hun? Be sy yna sy mor ofnadwy mor ddychrynllyd na fedar o fod yn authentic, na fedar o fod yn fo'i hun, na fedar o fod yn true to nature fel bydda Will Bryan yn deud ers talwm? Dyn ni'n pedwar wedi gwneud y dewis, rhoddwyd y dewis i ni a dyn ni wedi penderfynu cytuno i fod yma heddiw yn trafod effaith llenyddiaeth ar iechyd meddwl a diolch o galon i'r gynulleidfa um, am ddod yma. Um, chmod, mae ma, ma, ma hyn yn gret, o'n i, on i os fi'n hollol onest, o'n i ddim yn dysgwyl byddai gymaint yma, felly diolch o galon, mae'n golygu lot fawr i lot o bobl. Mm. Ond pam bod ni'n teimlo'r angen i wneud hyn? Dw i'n gwybod pam bod fi wedi cyhoeddi cyfl cyfrol Gyrru Drwy Storm, achos pan o'n ni um, wedi mynd yn sâl ar ôl geni y plentyn cynta, nes i drio chwilio am bethau um, yn fy iaith fy hun felly, ac o'n i ddim yn teimlo fel bod yna ddigon o bethe um, yna, allan yna, yn syml iawn. Dyna, dyna pam. So, swn i'n licio gofyn i chi, chod, nid ar chwarae bach mae rhywun yn gwneud hynny. Twod, pa mor anodd oedd o i ti angharad ac i chi Wynford i, i roed hynna ar bapur yn gwybod i fod o'n mynd i fod yn gyhoeddus a bod 'na potensial i gannoedd o bobl i ddarllen o. A ti Thesara, dwi'n gwybod bod ti wedi um, yn ddiweddar a falle o'r blaen hefyd, di rhoi rhywbeth ar mm. gwefan cymdeithasol ac, yn, ac twod, mae'n filoedd, canoedd ar filoedd o bobl ar hwnnw yn potensial yn mynd i, yn mynd i weld hwnna. Felly, felly pam bod chi wedi penderfynu gwneud hynna a pa mor anodd ydy o um, i, i sgwennu lawr felly? Ond mynd nôl i'r dyddiadur, hwnnw, hwn yw dyddiadur nes i gadw yn ysbyty. Wow. Ond oedd mynd nôl i hwn yn galed iawn pan o'n i gofod sgwennu y llythyr. Um, I fod yn onest, o'n i gofod cymryd cwbl o ddyddiau bant wedyn, achos i fynd nôl i'r lle na yn feddyliol, oedd e'n eitha tough going. Mm. A, um, ond, y rheswm nes i wneud e yw, Sai isse i pobl arall mynd trwyddo be nes i gorfod mynd drwyddo. Os o'n i wedi cael help yn gynharach yn bywyd fi, yn yr ysgol, yn yr ysgol gynradd hyd yn oed, tymod, fi'n credu bysa hwnna wedi help, fel o'ch chi'n gweud, tymod, yn gynna- mae'r ma steps na'n barod, tymod, mm. a fi'n credu os o'n ni wedi cael y gymorth na cyn, falle bysa fe heb dod i ben fel nath e, pam, ni, tymod, pam nath e i fi. Ond hefyd, um, twyd, fi, fi eitha balch bo, o be fi wedi dod trwyddo a fi'n... Um, fi just... Mae gael ownership, tymod, fi moyn gweud, tymod, nes i wneud hwn, nes i wella, a os fi gallu wneud e, tymod, mae unrhyw un gallu wneud e. So, fi'n... Fi jyst yn trio lledaenu neges positif, really, bod pa bynnag isel chi'n mynd a hmm. reit mewn, tymod, i'r touch and go, tymod, life support machine tu fas y drws type sefyllfa, chi gallu dod ffordd, tymod, reit lan eto. Tymod, so fi'n credu bod e'n fraint, really, i fi i gallu lledaenu y neges na helpu pobl, really. A codi'r ymwybyddiaeth yeah. yna ymysg pobl o bobl oedran. Yeah. Ydych teimlad ych chi yr un fath a chwod oes angen mwy yn y Gymraeg yn benodol? Chwod, beth ydych chi'n feddwl? Beth o'n i'n ffindo, beth sydd wedi nharo i'n enwedig ar ôl, mae'n ddwy flynedd ers pan ddechreuodd y crisis yna gen i a wedyn cael therapi ar ôl hynny a gymaint oedd, oedd, oedd gweithio gyda geiriau yn y therapi yn yn helpu fel rhan o'r sesiynau. Nathon ni benodol edrych ar, ar yr ochr greadigol sydd gen i a dynyddio hynny fel ffurf i helpu fi wella. Dwi jyst wedi cael yn nharo gan, um, ers bod fi wedi dechrau siarad am y peth, faint sydd yn mynd drwy yr un peth, a gwedde ohono fe wrth olenni neu gorbryder neu um, drwy ddarllen yn y gwaith, faint, faint mae'n effeithio arnych chi. Ac am wni defnyddio yr platfform oedd gen i bod yn fan hyn neu'n gwefannau, cymdeith, um, gwefannau cymdeithasol. Just y er mwyn deud, mae pawb yn cael, ni'n cael, gallu cael dynodau anodd, ond os ydw i rhywun sydd yn eitha positif a wedi bod yn gallu mynd drwy, mae'n gallu digwydd i unrhyw un. Mm. Ond mae'n y wers i'w dysgu yn hyn i gyd, a fi'n credu y wers bwysicau i fi yw bod pobl yn siarad. Bod pobl yn hollol agored, a fi'n deud, ti'n be, fi'n cael diwrnod da heddi, fi ddim yn cael diwrnod heddi. Ti'n be, os ti'n cael diwrnod da, ti'n cael diwrnod da. Mi ddoi di drwyddi, jyst cymryd heddi fel diwrnod sydd ddim yn gret, a wedyn meddwl ni na fori. Ei fi, o'n i'n ffindio bod hynna'n gymaint o help wrth bod fi'n mynd drwyddi, ac yn dal i fod â chael elfennau ohono fe nawr. Ond yn, yn well lawr y lein. Felly, ma, ond mae Gwen, gweld ar bapur, ar ymateb ges i, um, unau ar wefan y cymdeithasol, neu pobl yn hala negeseuon atau wedyn yn deud cyfrolau wrthau. Di pobl ddim yn siarad hanner digon, um, a mae'r rheswm arall pan fy ni yma, yn dydy, i, i drio annog pobl i wneud yr un fath. um, Wynfod, ydy, ydy hynna'n gwella, chwod, um, er enghraifft, dwi jyst yn meddwl o'n am wefannau. Mm. Um, dwi'n meddwl bod lot mwy o bobl yn ymwybodol o pa wefannau sydd ar gael yna. Er enghraifft, meddwl.org, yna bathodyn yn fy nhyn gen i. Um, mae ma pobl yn, yn, yn fwy ymwybodol o'r gwefannau yma. Ydy, ydy hyn yn wir, neu dwi'n bod yn naïf wan? Wel, dwi'n siŵr bod nhw, maen nhw'n byw yn y boi, yn yr oes yna rwan, de. Y mhroblem fawr i ydy, a edrych ar fy llyfrau fi, er enghraifft, ynde, yy, fwy felly y Raslas Bach a Mawr, ydy bod o'n dueddol i ganolbwyntio fwy ar y broblem. A, a, a, a dwi'n credu dylen ni fod yn canolbwyntio fwy ar y datrysiad, ynde. Mae o'n help, wrth gwrs, rheswm nes i wneud o, oedd pawb yn gwybod amdana fi fel person cymharol gyhoeddus ac oedd lot o bobl yn gwybod bod gynna i broblem, wel o'n i'n credu bod o'r un mor bwysig bod nhw'n cael gwybod bod, bod na uh, adferiad yn digwydd hefyd yn de, a, ac i ddangos bod uh, uh, adferiad yn attractif, bod o'n gyreddadwy a bod o ar gael i bawb sydd eisiau fo. Dwi'n credu taswn i'n A sgwennu rhywbeth cyffelyb i Raslas Bach a Mawr eto, dw i'n meddwl y byddwn i'n canolbwyntio lot mwy ar y chwe mlynedd ar hugain o adferiad a'r daith ogoneddus, wynfydedig mae honno wedi bod i mi. Taswn i ond yn medru rhoi mewn geiriau rhywbeth fydda'n gwneud adferiad yn attractive i bobl, ynde, fel bod nhw'n ddewis o fel ffordd o fyw, Yn hytrach na gafod mynd trwy ddioddefaint er mwyn i gael ond te, yym, fyswn i wrth fy modd. Ond dwi ddim eto wedi darganfod y ffor. Ond be dwi wedi ddarganfod ydi bo dioddefaint o bosib y grym mwya creadigol sy'n bod ym myd natur. Lle byddan ni heb ddioddefaint? Achos ma diodde dioddefaint yn yn pwyntio tuag at gneud rhywbeth ynglŷn â fo, datrysiad, ynte? Yym. Mae'r gwefannau 'ma, mae popeth yn help. Mae pobl yn siarad amdano fo, dach chi'n medru unieithu ac yn y blaen. Ac yn yn arbennig y teuluoedd, mae No Room to Live er enghraifft, a, e, er mwyn helpu'r teuluoedd oherwydd maen nhw'n rhan o'r broblem ynte? Yym yy mae'n broblem deuluol a mae'n broblem mae gna i ofn yng Nghymru bellach yy bod pob un teulu yn ymwybodol o rywun o fewn y teulu agos neu y teulu estynedig neu'n y gymdeithas sydd yn diodde' o ryw fath o salwch meddwl. Ac wrth gwrs mae dibyniaethau o bob math yn salwch meddwl hefyd, rhaid pidio anghofio hynny. Ond yr ofn arall sydd gynna' i ydy'r labelu 'ma sydd yn digwydd, ynde, salwch meddwl, dibyniaeth ac yn y blaen. Fysa well gynna' i fi leu rheina i gyd a rhoid yym Atodiad, attachment, a lle bynnag mae yna attachment, mae yna ganlyniadau negyddol bob amser. Os ydy'r attachment i bres, mi orffennwch chi fyny heb bres. Os ydy o i ffrindiau, mi orffennwch chi fyny heb ffrindiau. Os ydy o i iechyd, mi orffennwch chi fyny heb iechyd. Os ydy o i'r alcohol, da ni'n gwybod beth sy'n digwydd, ynte? A taith adferiad i mi ydy dadgysylltu oddi wrth yr holl attachments 'ma, yr atodiadau yma. Yn y diwedd, wrth gwrs, mae rhaid mi ddadgysylltu oddi wrth fy nghorpws i fy hun er mwyn i fy enaid i symud i ddimensiwn arall. Gadael fynd ydy popeth. Gadael fynd ydy popeth. A taith o hunan adnabyddiaeth ydy adferiad. Dod i nabod fy hun, y da a'r gwachul, a rhoi caniatâd i mi fy hun fod yn ddynol. Sdim rhaid mi fod yn sant, sdim rhaid mi fod yn berffaith, sdim rhaid mi gwybod yr ateb i bopeth, mi fedra i syrthio ar 'y ngwyneb gwneud ffwl o'na fy ei hun, mae'n oreit! Mi fedra i 'neud mistakes, mae'n ocê i fod yn ddynol. Gwaith anodda'r stafell fyw ydi hyfforddi pobl yn be mae'n olygu i fod yn ddynol. Jyst cyffwrdd ond um, ar hynny, ond uh, ar, yn, yn lot fwy ysgafn, felly os gael, a just wrth i ni orffen, hefo gwefannau cymdeithasol, dwi'n gwybod dwi'n cael deud y gair Facebook, ond hefo Facebook mm. a Twitter a hyn i gyd, chwed, dysgu bod o'n iawn i ddim bod yn berffaith, ond ar y gwefannau cymdeithasol, mae pawb yn berffaith. So, ydyn nhw'n beth Dwi'm yn gwybod, falle ni jyst gorffen efo'r cwestiwn mm. agored. Falle ydyn nhw'n ddrwg i ni neu ydyn nhw yn dda oherwydd mae yna gym... Mae, mae o'n ffynhonell ardderchog i gael gwybodaeth mm. o bob math yn dydy. Falle, elli di, Sara, ateb hynny yn sydyn. So ni ddim yn gwybod am meddwl.org heb fod ar rhywbeth fel Twitter neu, neu Facebook yn sicr. Felly mae hwnna'n dweud yn ei hun bod yn gyfrwng ar gyfer rhannu gwybodaeth. Um, na i ddim dechrau sôn ynglyn â fake news achos nid dyma'r lle na'r lleoliad i wneud hynny. Fodd bynnag, um, dwi'n un sydd yn bersonol yn um, troi gwefannau cymdeithasol off am gyfnodau. Dwi'n mynd, ti'n be, dwi ddim angen trilio oriau yn edrych arno fo, felly dwi'n dwi, tynnu fyddi ar yn ffôn ac yn blaen. Um, nes i fwriad yn ei dros yr haf, ond oedd ang, angen hyrwyddo hwn ac yn y blaen, felly dwi offa hwnna o'r mlaen. Um, dwi'n ffeindio bod yn fydd, um, ond hefyd bod yn felltith. Um, felly, am wn i, y ffordd gorau i, i, i ymdrin ag e yw dysgu i beidio cael dibyniaeth ar y gwefannau cymdeithasol mae'n cynnig blaen. Maen nhw'n gallu bod yn ffynhonnell o wybodaeth, mae'n gallu bod yn ffynhonnell hefyd o sicrhau bod gennych chi gyfeillgarwch a bod cyfeillgarwch yn parhau gyda phobl nad ych chi'n ei gweld nhw o reidrwydd o ddydd i ddydd. Um, ond ie, yeah, mae gennau feddwl o gorau yn wefan y cymdeithasol yn benna oherwydd fel newydd y dirwr, maen nhw'n ffynhonnell anhygol am straeon hefyd. Diolch. Diolch o galon i'r tri ohonoch chi am roed o'ch amser a ymddiheuriadau mae cwta hanner awr oedd ganddyn ni um, i drafod a pob lwc a hir oes i meddwl.org. Um, diolch yn fawr. Dwi'n mynd yn emosiynol achos mae'n mae jyst yn golygu gymaint yn dydy. Um, felly diolch i Sophie a Manon a Hedd. Dwi'n gwybod bod nhw'n rhoi